Canṭha kan petu kan Pathian minthang ṭha si ko seh. Avoiruknak CBC USA Thainiel Civuipi ah rami nan hmaika biatoi chimnak canṭha ka hmuh caah Pathian sinah kaa lawm. Ṭuanvo ngeitu General Secretary thawkin nan dihlak cungah lunglawmnak tampi ka nei ti kha lunglawmnak vun chim ta ka duh. Hika hmun ah rami nan dihlak siseh, live stream in ar kan zohtu Laimi unau nan dihlak CACC IO in nan kut kan tlaih hna. Hi bantuk caan ṭha kan hmuh hi Pathian a ṭhat caah a si. Atu zan hi kaa lawm ngaingai. Cu belte kaa lawm ti kho lem lo. Lairam a lo ngai ṭung i Lairam a si lo tikah ka lunglawmhnak hi ngaihchiatnak lei hoi hna a kal deng. Laimi cheukhat cu phungchim thiah kan si tikah hin thiah chih lomi thlacam chih le solo saknak kan hmang. Solo sak thiah ti zong ah hin thiah chih lomi tete khan hna kan hmang. Tuzaan hi keimah hi biatawi chim thiah ka si nain biasau chim zong ka fawi te. A ruazia nan ka thiam lai tiah kaan nawl hna. theiternak cacc min in a rami kan si caah a ra kho vial theiternak a vun tuah lai a pakhatnak ah keimah cu kharling ka si cacc ah art and culture department ah secretary a ṭuan liomi ka si i nan ka theihnak bik dingah cun kum thong le kum hlei sri ah Chin Idol tuahnak ah a tawlreltu bikha ka si. Cu i USA ram chung a ummi CYONA nih singsari le cheu cun kan unau Salai Paw Chin nih singruk le cheu an rak kan bawm i cu zong cu hika hmun in lunglawmhnak langhter ka duh. a ka theimi nan tlawm ngai lai Greek Friends tabik cu hika hmun ah ka saya pa thu ko Reverend Dr. Dennis Sumawng hi ka saya a si ka konglam ka chiatnak ka ṭhatnak ka hngaltu si a siangakchia ka si pakul le pakhat CACC sawm kan si nain visa cu kanmah duh ning in a kal tawn lo caah Khoya sak nih minung hlenga CACC Thainial nih kan thimmi chungin minung pahnih lawng nih an hmuh. Cun kanmah officer chungin minung pathum General Secretary tel in pathum kan si nain kan GSPA hmu kho lo i minung pahnih lawng kan phan kho. Officer a phan khomi lakah Pastor Ram Nawn Zangfate na umnak hmun kan dirpiak law Pastor Ram Nun a si. Atu lio ah CACC ah a ṭuan liomi cu Education and Development Secretary a ṭuan liomi a si. A pahnihnak ah kan treasurer CGL tluang pum na ra kho maw na umnak hmun kan dir piak lo ai khi ka le khi CGL tluang pum asi CACC kan treasurer asi kan lom cun CACC ram chungah bochan bikmi minung panga ti si ko kan bochan bikmi pahnih pathum kan thim hna i pakhat cu visa a sung i a sungmi kong ka chim ti lai lo a hmumi chungah Reverend Henry Kenneth

si. Anih hi Palewa Baptist Association ah Associate General Secretary a ṭuan. Cu annih cu mi an tlawm deuh caah threzara zong amah nih a ṭuan chihmi a si. Mi fel ti si kan i lawm. Cun hlaktu hlei nga chung pahnih hmumi chungah ah nan ram hi Lady First ti si caah Sama Fam Nawn Ṭial, zaangfate an umnak hmun in Sayamah Fam Nawn Ṭial a si. MIT MD a dih cangmi si. Tu hi Zion nih pastor an zuah cuahmahmi si. Nan theihnak ding ahcun aa pengpa Reverend Lal Cung Awi i a far a si. Cun saya Phu Chan Thawng Hu Phu Thawng e ka khendir ani khi amin cu Chan Thawng Hu a si nain Phu Thawng tiah Laimi nih kan hngal deuhmi si HBC Hakha Lung Biakinn ah music lei in hruaitu a ṭuan liomi si. Hi pahnih te lawng hi khoia hlei nga chungah thisa hmumi si kan i lawm. cu lo paoh kha cun nan min kha ka vun char dih kho lai lo i CACC ram chung in CBC US nih a kan sawm lo zongah Kawlram i a rami popo lai hri tlai vialte zangfan la te kan zapi kan umnak dir tuah usih zangfan kan dir lai kan zapi te Kan zapi te kan dir lai. Si. Kan kut beng pia ve usih. Lairam cu a hla tuk i ve ah sau deuh zong beng ko. Nan hmuhmi kan si, a dermi zong kan um, thaumi zong kan um. Ram nga tu an si. Le tu zan hi tampi a kan telpi kho kan i lawm. Hruaitu lawng te an si hna. Cu vial kha uh, kan i theihternak siseh law, nan sinah tampi tu hi kan i cawn lio nan meeting tuah nakin nan biachim horel nan zeizong vialte kha kei le bang cu record ka tuah lengmang ka ziak rih lomi belte cu hlasak nih poah khan kut bengh a si tholom ca thlacam dih vial le bia toi chim dih vial kha kut beng kha um hoi ti lo le khoi ka zawn na ka beng lai ti kha bulletin la le lang lo tinga kha ka ka jiak deu ri lo mi si le ka beng lo sul zong wa khan a uwa ti phun zong kha ka ruat lem lau ka hal lo bia si pakhat te zangfa nol kani du ko na CACC cu CBC cu S bom hal kha ara peng mi kan si tika bom na kong chim hi thil rit ngai si sihmanhselo atutan hin CACC Art and Culture Department hruainak in hlaphel pakhat te kan chuah i cu cu kumhra ah voi khat zong si te ko lai hika in hlaphan tu hlapan hlaphan tu a thiam deuhmi paoh kha kan khumh hna hlasak thiammi a tam deuh cu hika an i tel cucu Kanmah nih cu phel khat ahhin fanghra kan duh ngai nain a fak tuk nan ti si le fang nga zong an cawk khawh a si. Mino pawl nih innhmai ah kah kan zuarpiak i nan cawk lo sual a si ahcun nan Khrihfabu ah kan kuat ṭhiamṭhiam ko hna lai. Cucaah cun khuaikhat cio cu kan bawm hram ko tiah zaangfah kan nawl hna. Uh, hlasatu hna kha tlawmpal te ka vun rel ta lai. Cung Lian Thawng, Van Hun Lian, Van Hun Lian hi naite uh, Thantlang ah a kan din takmi ka si. Hlasak thiam taktak si. Billy Ngun Cung Bik, Moses Van Bawi Ceu, David Lai Sung Tin Par, Dawt Hlei Hniang Tok Men, Esther Van Hem Sung, Hlawn Sung, Genevieve Sui, Biak Tha Cawi, Chan Sung, Khanha pawl kan si. Hlaphan tu ah hin Reverend Lairam Hu, Reverend F. Zathang, Her Lian, Selmual Sat Hmung, Ceu Bik, Phun Lian Cung, A Thang, Moses Van Bawi Ceu, Esther Van Hem Sung. Laimi nih CD a chuahmi lakah cun a ṭha bik a si ko. Thazaang kan pek cio ko tiah kan nawl hna. Voikhat cu Khrihfa upa pakhat nih bia ka hal. Saya Khar ti vancung khua kan kai tikah hin min a kan auh tikah kan min hmai ah hin Reverend Doctor ti bantuk hi tel a si ti lai maw? an pastor pa he an min hmai ah doctor le raven tel a duh ngai rua ka ti le bible sianginn hi kum hlei thum ka cawng i ka hngal lo dakaw nain ka hngalmi cu um ka ti min a kan au tikah hin kawlmi cu an kawl min te an au te ko lai laimi zong kan lai min te a kan au ve lai Cu tikah Laimi nih aumi paoh kha Laimin sinah an chiah lai i Kawl min i aumi paoh kha Kawlmin sinah an chiah lai ka ti. A ka haltu pa kha Kawlmin a ra i sakmi si ai. Atu bantuk na biat le cu tiah thinhung ngai. Le a dikmi si ko. Laimi paohpaoh nih Laimin i sak usih. kan miphun himnak a si. Lai holh hol u sih. Kan miphun himnak a si. Chinmi hmailei kan lamthluan caah hin CACC le CBC US hi hi a biapi tuk tiah ka ruat nan ruat cio lai tiah ka zumh cucaah rianṭuantu nan si ah chungtel vialte a biapit tukmi rian kan ṭuan tikah Pathian ṭihzah bu tein hmai ka lusi kan kalpi u ti zong chim ka duh fawn CBC USA ah Khrihfabu nai tein nan report ka hmuh ni hnga ahcun za le pathum bak nan um cang Cu chungah cun Lai hlum CACC rianṭuannak ah pehtlaihnak ṭha ten a kan tuahmi hi churches kul le rit lawng nan si. Za le pathum nih hin ṭha ten kan pehtlaih u law zeitluk in dah rian a ṭuan khawh hnga ti hi ka ruat. Cucaah tu ka chimmi hi GS zong nih bia a ka cahmi si, hihi fakpi in va chim a ka timi si. zangfah kan i nawl ko hna. Hika ummi Lai miphun, miphun le ram a dawmi, Pathian a zummi vialte zangfah kan i nawl ko hna, CACC rianṭuannak ah kan pehtlaih hram u ti kha chim ka duh. Pehtlaihnak fel tein a kan pek zungzaltu Khrihfabu nan cungah hika hmun hin lunglawmhnak ka langhter. ramchung ramleng nih ti hal in kan halmi Lai Baibal cawk awk kan nei lo. Rianṭuantu chambau ngaingai a si. Kan i hngal ko, rak kan sik lem hlah kan chambau ko ti kan i hngalh. Tutan CS a kai tharmi Reverend Dr. Zathat nih tu kum chung hrimhrim ah hin Baibal uk thong kul kan dam lai tiah a kan ti kan i lawm taktak. Sihmanhsehlaw Bible Society kan va kal tikah leiba nan nei ti si. nan leiba nan cham hmasa lai cu hnung lawngah nan duhmi nam piak khawh a si lai ti cucaah kannih cu bank account ah phaisa tampi a chiah ciami kan si lo caah tu kan GS pa hi Kawlram ah mirum deuh le bochan deuh mi Khrihfabu ah Baibal nam ṭhannak ding caah tu hi phaisa docaw in a vah lio si. Bible cok a duhmi paoh nih kan rel khawh nakhnga a her ahcun kan unau sinah free zong i kan ṭhen khawh nakhnga zumtu u le nau kan i herh ko hna nan kut ra sam ceu tiah hika hmun in CAC sin aiawh in kaan nawl hna pakhat nawl ṭhan ka duh rihmi cu a si khawh ahcun hi hnu hmailei ah Bible Sunday ti rak kan tuahpiak hram u law Cu Baibal Sunday i thawhlawm vialte kha na kan kuat a si ahcun cat lo tein Lai Baibal hi kan chuah kho ko lai ti zumhnak kan nei. Cucaah cun tukum December thla hrim, hlan hrimhrim ah Baibal thongkul kan dam lai. Zippar ai telmi hlei nga a si lai i ramleng cu zippa termi lawng te kan i kuat hna lai. A duhmi paopaoh nan sinah phanh khawh dingin kan i zuam lai timi zong kha hika hmun in thanh le chim ka duh. CACC nih a ruat lengmang tikah caan sau a ngu khawhnak hnga kan nunphung, kan holh, kan ca a tlau lonak hnga biapi bik ah ruahmi cu aa tinhmi cu movi siseh, hla le lam siseh, thawngtha chimnak siseh, thawngpang siseh, Life in thla khawhmi cu a hnu ah thlah dingmi vialte kha cable TV cable in siseh cun YouTube zong in siseh website zong in siseh Facebook zong in siseh kan phone te ah zoh khawh ding kha timtuahnak cu kan nei. Zei ruangah ti ahcun ahohmanh nih hin hak khuapi ca print mi a rel mi an um ti lo phone lawng an zoh cang caah nan phone chung te ah kan lai sining te nan hung khawh na hnga khumh piak khawh kha kan i duh hna nain kan thiamnak zong kan chawva zong nih a tlin rih lo caah CBC USA kan i bochan hriamhriam hna thla kan campi u nan zeizong za kan ṭanpi u ti kan duh Zeicah ti ahcun kan lai holh, kan lai ca, kan nunphung kan timi hi inn ṭha lo ṭha chungah khum awk a ṭha lo. Bank a khawng chung zongah va sanh awk a ṭha lo. Minung nunnak bak ah khumh a hau caah cu cu chan kan dawi lo si ahcun Laimi kan ca kan hawl a der tuk sual lai ti hi kan phan caah a si. Cu rianṭuannak ah phaisa Kawlram phaisa in sing za sarih hrawng kan hmuh ahcun kan thawk khawh ko lai. Kum hnihnak ahcun amah tein a cawm ṭhan khawh ko lai ti hi a thiammi nih propose an tuahmi si thla kan campi hram u. HBA General Secretary ṭuan liomi Reverend Joel Nawl Cung Lian nih bia a ka cahmi hika hmun in chim ka duh ṭhan. Missionary thlan Hakha kokek rawknak kan ton lio ah a rawkmi cu ṭheh a si i atu ahhin an sak ṭhan cuahmah lio a si. A hmanthlak zong ka ken nai caan a sau lai ka ti cah ka a bia in ka chim ko lai. Cu missionary pawl thlan sak ṭhannak cah a pakhatnak ah cun thing in sak ding ti a si nain a hnu ah tlakrawh in chan nguh ding in sak ṭhan u si ti a si caah CBC USA nih singzaruk sing zaruk le sawm nga nan ra bawmmi hna kha a za deu ṭhan lo ti si. Tlakrawh i a si ṭhan caah sing zakua le pahnih le thonghra a dih lai ti si. Cucaah aa durimi hi sing zahnih le pasarih hi phaisa kan herh rih ṭhan ti a si. Cu zong cu khoika va bannak a um lo. Missionary thlan ṭha tein kan tuah ahcun an thlarau kan missionary pawl an thlarau aa lo ahcun Laimi kan dam ko lai ti hi zumtu vialte kan zumnak a si. HBAGS nih a duhnak ahcun hi sing zanhnih le pasarih hi cu rak kan bawm lawlaw hna sehlaw cu ṭha tuk ko hnga ee ti kha a chimmi si. kan bawm kho law kan i lawm tuk ko hnga. Ka chim tawnmi cu inn le lo a rawk cu a poi ko nain a poi tuk lo. Ṭih a nung tuk lo ka ti. Sihmanhsehlaw nunphung kan nunphung a rawk ahcun ṭih a nung bak. Phaisa kan thlau sual cu a poi nain ṭih a nung tuk lo. Kan nunphung kan thlau ahcun ṭih a nung bak. Ramleng ummi ulenau vialte kan inn kan lo tangah Lai holh khawh i zuam hna usih. Lai min i sak usih. Pathian nih a kan pekmi kan min le kan hla kan bia a um ko. Hmailei kan rian ṭuannak ah A biapi bikmi cu pakhat le pakhat i theithiamnak hi a si ko. Cucu Facebook a tuahtu pa zong nih a chimmi kha a si. Cuti i theithiamnak a um khawh nakhnga kan karlak ah hin Jesuh a dir peng a hau. Jesuh in kan i pehtlaih ahcun a tluang peng. Sihmanhsehlaw nangmah le keimah direct kan i pehtlaih ahcun a buai peng. Jesuh in i pehtlai tawn u sih ti zong chim ka duh. Kan chim khawhmi a ṭhami um ahcun Bawipa nih kan caah thluachuah kan pe piak hram seh. Amen.